dumelang ke selwane stela sebalo mogasi wa thagamoso mo motsweding fm
koatile jacobs karolo ya thagamoso mo motsweding fm
motsweding fm mo go nna e ra gore ke tsholofelo ya motswana ke tsholofelo ya puo ya setswana ebile ke tsholofelo ya bana ba ba golang ba rata go itse setswana
mo tseleng fm ke nagana gore ke legae le motswana o tshwanetseng go ikega ka lone um kwa ntle ga motsweding fm ke mang yo tla tsweletsang jalo puo ya rona ya setswana jaanong fa o le motswana o tshwanetse o ipela ka setswana ke ka mokgwa o le nna ke ipelang ka motsweding ke ka mokgwa ebile ke ne ka tsaya tshwetso ya gore toro ya me ke go dira mo stationeng sa setswana ke leke le nna go godisa setswana go ya kwa pele iyo um eh, ga ke itse ka ka ka borre um gantsi bareetsi ba bomme le borre ba farogana fa o le rre um bomme gantsi ke bone ba tla reng o itse ke rata lentswe le fa e le borre eh o rata go ipopona go ipoponela bomme fela eh lentswe la me ke nagana gore fa le tsena mo ditsebeng tsa bareetsi le la ba itumedisa nna ka nosi ke nagana jalo ga ke itse bone ba naganang ko mme fela nna ke nagana gore fa ba utlwa lentswe la me ba itumela nna ke solofela gore fa motho a utlwa lentswe la me o utlwa motho yo e leng motho ya tshwanang le ene tsala ya gagwe motho yo a batlang gore a tshwane le ene le gae motho ka lereo la seng go tla be go te a girl next door um ka jalo ke tsa gore fa motho a utlwa lentswe la ga sellwane o utlwa legae o utlwa bofuthu o utlwa le lerato le le tlhagelelang go tswa mo lentsweng leo
eh ke nagana gore fa ke ne ke le kwa primary school ke mo eh wireless e simolotseng go ka nako eno re na le wireless fela go ne go sena selo se sengwe gape se roma mo ene le sone fela television di seo jaanong nako e ntsi ya gago o ne o dula mo mo mo mo radiong jaanong ke ile ka ka lerato la ka la tla foo mo radiong fa ke ne ke simolola go e utlwa ka nako e go fitlhela gompieno Go nna karolo ya selo se e leng gore se rebola tshedimosetso e e diragalang mo lefatsheng um go ruta batho ka dilo tse di diragalang mo lefatsheng ka bophara um gore radio e kgona go go neela tshedimosetso e wena o ka sekeng wa e fitlhelela ka nosi ke tsaya gore ke yone selo se e leng gore se dirile gore ke rate radio gonne tshedimosetso e ntsi e motho o e bonang mo seromamoweng fa o se reditse

gule nna fa go na le pina e ba tla intshwarela e ga e se a setswana fela ke pine e galegale fa ke e utlwa ne ratiwa ke mogasi mongwe a o fetileng mo nako e fetileng ya the rail road the rail work rail road work song mm. ti ti tsa tsa tsa tsa tse tse ai, ai, Eh? ne tla tao tshameka ke brapita man Ee. brapita man zane
motsweding fm e nthutile go nna bopelotelele go nna lerato le go arogana le go itse gore tshedimosetso nngwe le nngwe e e tswang mo molomong wa me e tshwanetse e nne tshedimosetso e e agang e e kopanyang batho ebile e ruta batho

eh re gola rotlhe re itse gore re gola ka tsela e ntseng jang mme radio e go baya mo maemong a a e le gore o tla o le setlhokotsebe e go baya mo maemong a gore o itse gore jaanong ga o ko ga lona o dira le batho ba ba farologaneng o dira le batho ba ba tlang ka maikutlo a farologaneng go tswa le bareetsi tota um o dira le batho ba ba farologaneng jaanong o tshwanetse o ipaakanya maikutlo seromamowa se setona sa puo ya setswana modibela puo ya setswana ebile motho yo ikgantsang ka setswana moratiwa go batswana batho ba ba ratang leleme la bone batho ba ba ratang setso sa bone motsweding fm e tla tswelela e le moratiwa mo go bone